Ekerombeta, ekerombeta nachiya nchanda ekerombeta. Torie embaka nakanwa gaito. Kegusii rabonge moyio birende gekodacha motu na magega. Naende rero tiga tokwanere aa eng'ana eri twakang'eti kidogo ng'a omosacha orachia orare na omosuba omong'e omosubati gose omo omosubatie otari oyomo. Otayaye. Otayaye. Obokayayu.
Eeh.
Abwo oraba. bokorwa kw'obokayayu. Siku hizi bako- bako- omo- obo- omo- omo- omozururo. Mota- eh, o- o- Gotayaya is the same Sema- meaning n'omosururu. Eh, omosu- eh, awa iga, eh, otayayete. Ogende gotayaya, alafu kemanyekane orangerie gotura eti, ng'a, eh, chisoni chisokere magachia ogoteba. Kwagagirie omokorogoto, kwamanyire koria totureti, okane ng'a yaya inche binto ebi tinkoreti naende amaene kokorete. Naki kware kobwatwa ng'ora otari ko. Kegusii
kegusii nkware gokana gento okorete. There was a lot of truths because omogusii and spiro spiritu spiri.
Spirituality. Igo yarenge.
neck to neck kera egento kiare gokorwa was structured near spiritual near sacredness ah omogusii iga iga abegete amachiko na emegiro buna omwana akoiborwa mpaka buna omonto agokwa emetago yonsi pi igo yechogete igo at no point rhythm egosira omosacha kiabeire omokayayu kwateba.

Abagaaka bagotebiwa nogoeta gwaeta ekero bagotianirie, Oise koba buna gwakorire bo, naende oete togokooransa, na benga amasangi y'ugo eching'we Kwagenda.
kwagenda. Okogoyaa nogende. Ee, okogoya ogende. Lakini onye tokoreti bo, kende nkeri gokobera. You become a hero of false accusations. So, Ebinto ebi mbiabwate emetago yabo, naende mbiarenge ebikong'u, naende mbiarenge gokorerwa gosore, especially enywomo. Eh? Enywomo. Egetatuerwa omaete nkiarenge egento kia gosore.
Egetatuerwa ninche abanto baminto onye bamanyete. Ng'a natuerwa ng'aki eki nkeri konyia. Egetato ero nkiabwate chinsoni chiaye, naende nkiabwate Esteri kiare korendwa amang'ana ayio y'enyuomo, atateire, tarete obosoku, arete echeche, arete segesege na ebinto binde chikoba chitanguche. Enengenengi. Enengenengi erete eburaburu, Arete eng'oi.
eng'oi, Chitanguche chiche. emuma ebari.
Manye konyora chimuma. Bono osanki ng'a omosacha Inche ninde nyomba na mo- omong'ina one mokane, alafu omong'ina oyo gose nkogenda agakora esiko. Mbinto ki biria birakorekane nyomba birete e- eshida gose naki omwaka orakore omanye ng'a oyo nagachiete ase ngo- ngo- ngo- ngotara are isiko, gose inki keria orasangie ebinto gete biatigire gokoreka nyomba?
very simple technology yare komanya buna omokungu o- otayayire, mwaka are kogora enyama.

ng'a nabo Oyomo akogenda, Ah. mono mono nere mono mono noyo oria ogoosete. omogoosu. Eh, bono. Nabe enga amasangi. These identities tindi komanya na mogusii power ki abwate chigochera, but that is what it was. Gaki abagaka mosasacha moigwe igo egento ekiya kere catastrophic. Moigwa igo, ochake korigia enyama obe buna chimoko agwo, osankire agachiete ase agachiete, orente embeera omochie igo karaira ng'ora, karaira ng'ora bora bori iga gose omo omo gose omomeke agwo ya, nabo arakane ng'a inche tindi kobwata nyama eyio, osankire ende okonyekire rika ogocha gotindeka omonto. Korende, even before.